Рамазан аенда безнең инде берникадәр вакытыбыз бушап кала. Нинди вакытыбыз бушап кала? Әйтик, мәсәлән, Рамазан аенда без илә вакытында ашамыйбыз. Иртә белән йокыдан торгач ашыйсы юк. Күпмедер буш вакытыбыз барлыкка килә. Алай гына түгел, мәсәлән, эштә шулай ук бер сәгать буе ашыйсы урынга без бу вакытны, димәк, файда белән үткәрә алабыз. Һәм шулай ук инде хәзерге вакытта без утырабыз өйләрдә, коронавирус авыру сәбәпле. Димәк, тагын да буш вакытыбыз күбрәк барлыкка килде. Ураза тоту сәбәпле, ашказаныбыз буш булу сәбәпле, башларыбыз да чистарып китте. Хәтерләребез яхшырып китте. Чөнки күп ашаган саен, хәтер начарая. Имам Шафигый әйтә рахимаһуллаһ,

Без бит, чыннан да, менә соңгы тапкыр яңа сүрәне кайчан ятлаганыбыз бар? Кайчан безне шушы белгән сүрәләребезнең санын арттырдык? Дингә килгән көннең беренчесендә, мәсәлән, беренче елларда без 10-15 сүрә ятладык та, шуның белән туктадык. Намаз укырга җитә. Ә нишләп күбрәк ятламаска? Коръәндә сүрәләр күп, йөздә 14 сүрә бар. Алты йөз бит бар Коръәндә. Ятлыйм дисәң, монда эш күп әле. Ә Коръәнне ятларга кирәк микән соң? Бәлки аны уку да җитәдер? Бәлки шушы ун-унбиш сүрәне куллану да җитәдер? Бер кеше дин кабул итәргә уйлый. Ул сайлый өч дин арасыннан, Ислам дине, Христиан дине һәм Яһүд дине. Һәм инде, әлбәттә, дин сайлаганда ул чагыштырып карый, кайсы дин яхшырак икән. Һәм чагыштыруын ул нигезләнә шушы диннәрнең китапларына. Мәсәлән, әлбәттә, һәрбер диннең дә бар үзенең изге китабы. Һәм шул вакытта ул сорау бирә. Яһүд динендә изге китаплары Тәүрат. Ул сорый, Тәүратны яттан белгән кеше бармы икән, ди. Кешеләр әйтә, Юк, Тәүратны гел китаптан карап укыйлар, ди. Сорый, Христианнарның бар Евангелие, Инҗил. Шушы китапны яттан белгән кеше бармы икән, ди. Инде кешеләр әйтәләр, юк. Аларның шушы чиркәүләрендә карап укыйлар китапны ди. Мөселманнарның бар Коръән китабы. Изге китаплары Коръән. Бу китапны яттан белүчеләр бармы ди? Бик күп диләр. Миллионлаган кеше яттан белә Коръәнне диләр. Ул әйтә, алайсаң мин ислам динен сайлыйм ди. Үзенең изге китабын яттан белгән дин, шушы динне тоткан кешеләр, алар дөрес юлда булырга тиешләр, ди. Менә шулай итеп, бер китапны тулысынча башыннан ахырына кадәр ятлаган кешеләр бар ислам динендә. Алар Коръән хафизлар дип атала. Инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә. Әгәр дә кеше Коръәнне ятласа, яттан белсә, Һәм шушы Коръән белән яшәсә, ди, ул кеше үзе җәннәткә керәчәк. Шик юк монда. Алай гына түгел, Тәмугка дип билгеләнгән ун туганын шушы Тәмугтан коткара алачак, ди. Икенче бер хәдисләрдә Коръәнне яттан белгән кеше 70 кешене Тәмугтан коткара алачак, ди. Аларга шәфәгать кыла алачак, ди. Ә икенче бер хәдистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кем Коръәнне ятлаган, өйрәнгән, ди, Шул баланың, шул кешенең әти-әнисе кыямәт көнендә әти-әнисен тәхеткә утыртырлар, башларына таҗ кидертерләр, ди, корона. Бу таҗның яктылыгы кояштан да яктырак булыр, ди. Ә хәзер инде уйлап карагыз, Коръәнне ятлаган кешегә нинди дәрәҗә булыр, ди. Димәк, Аллаһы Тәгалә Коръәнне ятлаган өчен һәм Коръән ятлаган кешенең әти-әнисенә дә хәтта бик зур дәрәҗәләр бирә икән. Шуңа күрә Коръәнне яттан белү, өйрәнү бу мөселман кешесенең бурычы. Алай гына түгел, ятлаган сүрәләрне оныту гөнаһ булып санала. Димәк, син аларны әле кабатлап торырга тиеш, онытмас өчен. Чыннан да бит, бу дөньяда, мәсәлән, бар җырчылар. Күпме җыр беләләр алар? Бар актерлар, роль уйнаучы. Алар һәрбер спектакльнең спектакльдә уйналачак үзләренең рольләрен беләләр яттан. Бу дөньяда бар шагыйрьләр шигырьләрне бик күп яттан беләләр. Димәк, безнең потенциал бик зур. Без бик күп әйберне ятлый алабыз. Ә Коръәнне ятлау, гомер буена бер китап ятлау, ул күтәрә алмаслык әйбер түгел. Яшь чакта, гадәттә, Коръәнне бер елда ятлыйлар. Аның уртача срогы шушы. Махсус моның белән шөгыльләнсәң, аны ятларга мөмкин. Һәм Коръән үзе дә бик тиз, бик җиңел ятлана. Бик җиңел телгә ята, күңелгә керә. Һәм күбрәк ятлаган саен ул җиңелрәк истә кала. Аның үзенең шундый бер могҗизасы бар Коръәннең. Һәм, әлбәттә инде, алай гына түгел, бәлки олы кешеләр бардыр, 70-80-гә җиткән. Бәлки аларга Коръәнне ятлау инде хәзер авырдыр. Әмма барыбер ниндидер яңа сүрәләрне өйрәнү, ул да мөмкин хәл. Күз алдына китерегез. Бер галим була шундый. Бу галим берзаман өендә аның ут чыгып, өендә булган бөтен китаплары янып бетә. Һәм аптырап кала. Их, күпме гыйлемем юкка чыкты, күпме гыйлемем янды, ди. Шуны ишеткәннән соң урамда булган бер кеше әйтә, Ә нишләп синең гыйлемең китапта соң, ди, башыңда түгел, ди. Һәм шуннан соң бу галим булган бөтен гыйлемен башына сеңдереп ятлап бара башлый, китаплары югалса, исендә калсын өчен. Менә Коръән китабы да, мөхтәрәм кардәшләр, көннәрдән бер көнне юкка чыкса, нишләрбез? Яттан белмәсәк. Әгәр яттан белгән кешегә, әлбәттә инде аны укуы җиңелрәк булыр. Һәм бит Коръән китабының да мәгънәсе ул китап булып язылу түгел. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм вафат булгач, Коръән китабы калмады. Коръән калды ятланган хәлдә кешеләр күңелендә. Алар аннан соң менә шушы Коръән югалмасын өчен, чөнки Коръәнне ятлаучы кешеләр кими бара, юкка чыкмасын өчен инде аны китапка төшерергә булдылар, китапка яздылар. Менә шуның өчен дә Коръәнне яттан белсәк, үзебезгә дә, киләчәк буыннарга да бу дөресрәк, яхшырак булыр иде. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.